faşist režim menen urşup, göreşip, iňki şirin jarlaryny pida edip, şu ýurdy saklajak bolup. A indi biz näme iş edip ýörüs? Biz nähili derejä ýetdik? Nähili özümize aýdyp türkmen diýip biljek? E türkmen eňleşge geýenimizdenmi? Ýa-da türkmen gürlänimizdenmi? Ýa türkmençe ýazyp bilenimizdenmi? Ýa düýnki geçirtgen geçen güllemiz başymyzdan ýatdan çykdymy? Ok bilen ýoldaşlarymyzy öldürýäpdiler. Gelnimiz gyzlarymyza göwreli bolsa-da gelip degip dolaşýatdylar. Ýazyjylaň gelin gyzy bolsa-da neme, özleri döredipdirler hawa, gyz bolsa gyzlygyny almasak ondan iki bela behişde gitmeýär diýip öldürýäpdiler. Düýnki näl näli bor gerçek ýigitlerimiz nähilli boldy. Olar niýatdan çykdymy indi. Indi biziň bar meselämiz Türkmenistan ata watanymyza ilimize günümize garşy gürlemek boldumy. Ýa indi biziň şunuň oýnagly boldumy oýnagy bolmaly boldukmy. Daşary ýurtdaky çykan syýasatçylaryň oýnakçylary. Herkim özi şahsy bähbit üçin gezip ýörler. Elbetde aýtmaly diýme zatlar köp, emma men niýetim öz şahsy pikirim bölüşmek, ondanam Türkmenistan ata Watanymyzyň Garaşsyz baýragyny gutlamak, tüýs ýürekden bolýan oýlary şuň arasyna getirmek boldy müşgil hüňňüriň arasyna. Baýdak üçin nähili jaýlar berilýär? Ne günleri geçirilýär o ýagdaýda. Şu baýdak bolansoň nirede ykmasaň da hä şo türkmeni tanylýar, türkmeniň baýdagy, Türkmenistanyň baýdagy diýip. Biz şu taýda ýaşap ýörka aýtýas Türkmenistan, Türkmenistan diňe ellik Türkmenistanda ýaşadyk, Türkmenistan şuny ýaly ýagdaý diýip baýdagyny tanydýas. Oglan-guşagymyz ony türkmen dilinde neme etýäs. Ýa nirede bolsa Türkmenistanyň baýdagyny tanatjak bolýas. Dogry men ýa men doglan ýerim Türkmen sähra. Emma meň ata babam doglan ýeri ony Daşoguz, Köneürgenç o taraplardan doglupdyr. Soň Jüneýit hanyň döwründe syryp syryp guma gelip gumdan horlanyp zat edip Staliniň döwründe gelip dämi zada urulýarlar. Guma urulýarlar. Gumda ençemesi heläk bolýar. Gumdan geçýärler, gumdaga, gumdagdan geçýärler, indi birindikleri horlanyp gaýdyp Irana, Irana ýerleşýärler. Iranda ýene iki bölek bolup dämi ýarysy Jüňüz hanyň yzyna düşüp dämi Owganystana gitýärler. Bu türkmenler nireden ýaýradymyka diýýän. Owganystana geçen türkmenler. Ýa oturymly halk bar şu taýda. Oturkmyn oturymly türkmenler bar. Ýa şu wagt Owganystanyň türkmenleriň horlanyp Pakistana geçip geldi, Hindistana geçip geldi, Indiýada. Bu nirden bolup bu ýerde? Sebäbi şol urşuň sebäbinden ýurtdan çykmaly bolýarlar. Ekonomi tarapdan adama kynçylykly ýagdaý döretýärler, şoň üçin çykmaly bolýarlar. Öz garry kakamam şo ýagdaýda çykypdyr. Emma şo ýagdaýda çykypdyr diýip men ata watanyma dönüklik edemak ýa-da garşysyna gidemak. A köp zatlar aýtsaň diýseň bolýar, aýdybermeli diýibermeli. A näme, aýt diýmek nämäň nemesi bar? Näme peýdasy bar? Nämä biz neme etjek bolýas? Sud etjek bolýas. Berlen pula görä gürlejek bolýasmy? Ýa başga zatlarymyz ýetenakmy? Ýa şoň üçin biz indi göreşýäsmi? Indi şo ýagdaý boldum indi biz. Indi ýo, bar ýoga indi bar ýogy ömrümiziň-ä bir on ýyl, ýa ýigrimi ýyly bar. O-da berilse, o-da berilmese, o-da däl. Onuň yzyna näme, nesiller ýaşamaly dälmi? Il-gün ýaşamaly dälmi? Ýa boş, boş pikirler we zatlar bilen hawa, şuny ýa şuny ýaly bolmaly, aý palan zat kemçilik, şu zatlary biz düzeltmeli, palan-pim zat, boş, boş gürrüňleriň haýry ýok. Olar bir syýasat, awnuk-döwnük. Iňki edermenden ýigit, ýigitlerimiz, agalarymyz, ýaşulamyz, Janlaryny peda beripdirler, janyny peda edipdirler. Kaýgyzy Atabaýew, Nedirbaý Aýtapow we ençeme-ençeme ýigitlerimiziň atlary taryhda zatly ýazgysyz. Ençeme ýagdaýlary taryhda ýok. Indi olaryň adyny ulanyp, ýurda garşylyk ýagdaýy döretjek bolýarlar. Aý, eýdipdirler, aý, beýdipdirler, aý, şeýdipdirler, falan edipdirler, Stalin öldüripdir, Stalin gyrpdyr, falan etdir, pimläpdir. Biz näme üçin özümizi günäkärlämizok? Näme näme ýagdaýlar döredipdir şo wagt neme bilerin. Indi şu wagt bir ýene bir zat ýadyma düşüpdi aýdaýyn Gökdepe meselesi hakynda. Gökdepede şe ençeme şehitler berdik. Ençeme ýigitlerimiz gitdi. Ençeme öýler öýsüz boldy. Sebäbi näme? Ýa biziň dogry ýolbaşçymyz bar bolandanmy, ýa-da däme uly döwlete garşy gidip däme döwlet ilimizi günümizi dargadanyň üçinmi? Ony aýtjak bolsaňyz, onda bir müň üç ýüz elli sekizde indi miladi hasabynda bir müň dokuz ýüz segsenji ýylda özümiz Tehran döwletine garşy ýa rewlýusiýada zatly ýagdaý döredip, gaýatda özümizi heläk etdirmedikmi Birendik ýoldaşlarymyz? Ýaňy geçirdik-ä ol zatlary başymyzdan. Şo ýagdaý hem ýene bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Gökdepe meselesi atly gozgap zat edip ulaldyp, ýene ençeme türkmenleri gyrdyrjak boldular orslara. Orslar üçin näme, tapawuty ýok. Armiýa diýen zat, goşun diýen zat tapawuty ýok, ol adamy diňe öldürmek üçin.

Alla Tagala kabul etjek bolsa öýüni-de kabul eder, metjidi-de kabul eder. Eger-de imanyň şobasy ýa içinde et ýa gyýbatyň bolmaýan bolsa ýurda ulaşdyryljak bolmaýan bolsaň ýa şu başga pikirler bolmadyk bolsa. Bizatlary biz başymyzdan durmuşda başymyzdan geçirdik. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda. Häzir gün çölle horlanyp ýös, O ýurtdan o ýurda sumkamyzy süýräp, papkamyzy süýräp, goşumyzy süýräp. Nämäň esasy? Hemme zat şu aýlanyp-dolanyp ýene şoňa barýar. Nämä barýar? Parahatçylyga barýar. Ýurdumyzy goramagy üçin ýurdumyzy başarsa gorajak bolmaly. Oýnawy boljak bolmaly däl. Ýene biz türkmenlerimiz ýene gyrdyljak bolmaly däl. Ana göz öňüne tutup görüň. Owgan türkmenleriň gözüniň özüne serediň, näme görünýär şolaň gözünde? Uruş görünýär, gan görünýär. Ede adalatsyzlyk görünýär. Sawatsyzlyk görünýär. Sowatlylyk näme getirýär? Sowatlylyk hemmesine uruş getirýär. Onda Ýaponiýada Ýaponiýaň urşuny göz öňüne tutup görüň. Wýetnamyň urşuny göz öňüne tutup görüň. Iň ýakyn ýakynda ine arap, iran-arap urşuny göz öňüne tutup görüň. Ençeme ençeme ýagdaýlar görýäňmi jahan gan dökülipdi. Bu nämäň esasynda? Indi medeniýetsizce şu taýyň ýurduň baýlygyny almak üçin. Neftin gazyny almak üçin. Ýurduny dargatmak üçin. Bular näme tabata kim hökümet edende. Tabaty ýoga hiç hili tabaty ýok şutaýyň baýlygyny alsana bolýar. Düýn Hamid Karzaý boldy. Bu gün Eşref Gani bor. Eşref Gani bolmasa erteki gün ýene biri bolar. Tabaty ýok kim hyzmat etse şol. Emma biziň ýurdumyz ata watanymyz kime hyzmat etýär? Öz özüne hyzmat etýär. Hiç hiç bir ýurda gul astynda däl. Emma biz gol astynda, Iran Iran döwletiň gol astynda. Biz owganly Owgan döwletiň gol astynda. Biz siriýaly Siriýa döwletiň gol astynda. Biz türkmen şu yrakly, türkiýeli şolaryň döwletiň gol astynda. Emma o ýagdaýlara parahatçylykly çözüp bolýar, gürleşip bolýar, hemme ýagdaý döredip bolýar. Hökman gan dakma, gan dökme diýen zat ýok. Biziň indi şu aň düşünjämiz şu derejä ýetmeli. Aýdara diýer ýaly zat köp. Ýa bir aýtmasam, diýmesem käbir ýagdaýlar zatlary okaýan zatlaň ýa eşdýän zatlaň ünsüň oturansoň adamlar samsynka diýip pikir etýär. Ýa ýurtdan ýurda aşyp geldiň zadynka diýip, hä, ýok, diňe iýmek üçin, içmek üçin, gowy ýaşamak üçin geldim diýýär. Meň ata Watanyma rugsat bersin-le, men özüm şu bir hepdäniň içinde öwüm yzyma barýan. Nämäň esasynda? Sebäbi ýurt ýurt bilen ýurduň aýrylanyň gadryn biler. Oý, iki müň bäşinji ýylda näme üçin çykyp gaýtdym? Çykyp gaýdam sebäbi ýigrimi iki ýyllap ýaşadym, Türkmenistan raýaty berilmedi. Barmaly edaralara bardym, berilmedi, üns berilmedi. Iş ýagdaýdan horagçylyk çekdim. Elinde bir ýüz dolar, iki ýüz dolar, bäş müň dolar zat bolsa, ol habaryny alýarlar. Emma hiç zadyň ýok bolsa-da hiç kim senden habar alan. Ştaýda ýaýyň içinde, ýagny parantesiň içinde bir zat aýdaýyn, toý tutsaňyz, hemme kişi gelýändir doglan toýuna. Toý ogla ýörseňiz ýa gyz çykarsaňyz, köpüsi gelýändir. Emma kynçylyk çeken ýagdaýyňyzda, haçan bir türmä düş, zyndana düş, ýa keselhana düş, ýa bolnisa, bimarystana, hospitala, oňa düş, iň ýakyn hossaryndan-da gelmese başga geljek adam ýokdur. Aýtjak bolýan zadym, kynçylykda, kynçylyk çeken wagtyň hossa, hossardan başga hiç kim çek, gelmeýär. Men aýlap dolanyp aýtýan zadym, Türkmenistan ata Watanyň üstüne aýtýan. Türkmenistan ata Watanymyz indi bu günki nefti gazy pagtasy öňem baýlyk häzirem baýlygy bar. Daşary ýurtlar indi hossar sürýärler. Hossarly sürýärler. Aý biziň ata Watanymyz biziň ilimiz günümiz biziň il dogan garnaşymyz palan pymyzan diýip. Men uniwersitetde okap ýökäm bäşinji kursda gosegzaminimde tabşyrdy aýtdym. Gös göni aýtdym. Daşary ýurtdan hiç haçan biziň türkmen halkymyza, ilimize, günümize ýürek awujak geljek ýokdur diýdim. Gyzlarymyz pagta ýygyp ýör, ellerine tiken tikerleri baryny geçirip ýörler, tiken tikenegi tikenden tikenegi ýygyp ýörler. Hiç haçan bulara ýürek awymar diýdim. Geliň şonuň üçin ýurdumyzy diýdim şu alyp barýan ýoly bilen gideýliň diýdim. Käbir zatlaryň atlaryny çalyşyp ony bolurlar. Onda uniwersitetiň adyny çalyşmaly bolurlar, Magtymguly adyny goýmaly bolurlar. A Magtymguly adyny goýuldy, o bir gowy zat, biziň beýik şahyrymyzyň ady goýuldy. A şoň bilen käbir zatlar üýtgedimi? Elbetde üýtgänok. Para almak, tanyş-bilş okuwa salmak, garyba hossarlyk edilmezlik, ýa şu öňki ýagdaý, öňki ýagdaý. Ýöne at çalyşdy. Muň her gaýsynyň üstünde, her kefiň üstünde tapmy-tap gürrüň etseň bolýar. Aýtjak bolýan zadym, o at çalşymy bilen Emrat düzelmeýär. Şonuň üçin göreýliň, ýawaş-ýawaşdan ýurt ýagdaýy nähili bolýar, nähili derejä ýetýär. Biz iň esasy ýetmeli zadymyz, etmeli zadymyz şol ekonomi tarapdan ösdürmek, ili, ýurdy. Syýasy tarapdan ösdürmek, medeni tarapdan ösdürmek. Haçanda adamyň garny dok bolsa ýurda üns berýär. Haçanda adamyň garny aç bolsa hiç haçan üns bermeýär. Ajyň imany ýok diýipdirler. Imany barmy? Onda ilki ogurlyk etýärler. Pysgujyrlyk etýärler her ýerde. A ogurlyk, pysgujyrlyk nämäniň esasynda etýärler? Mesgini etýärlermi? Ýa açlygyny etýärlermi? Ýa medeniýetsizligiň pesgini etýärlermi? Özüňize belli zatdyr o zatlar. Özüňiz gowy görýändirsiňiz. Özüňiz gowy bilýändirsiňiz, özüňiz okandirsiňiz. Geliň şoň üçin esasy umumy kehim gürrüň jemlesem, ata Watanymyza, ilimize, günümize guwanaýlyň, buýsanaýlyň, nirde bolsak wepaly bolaýlyň, baýdagymyza, öz ýurdumyza, her nätseň, her ýerde bolsaňam şo Watandyr, şo iliň-günüňdir, tawşana dogduk dek öýdüpdirler. Siz many görüp otyňyz. Başga ýurtda näle türkmenler zatly horlanyp ýörler. Baryp göreňizde özüňiz görendirsiňiz. Men köp zatlaryň şaýady boldum. Şu näçe ýylyň içinde. Şonuň üçin özümizi oýnatjak bolmaýlyň. Heý bul boş zada haý hawa zat diýip oňursyn bileýliň. Özüni şol adam ki gürlýä öň näme bolup işläpdir? Işlände näilli derejede işläpdir? Öň kimmişdir? We häzir kim? Häzir nämäň esasynda gürlýä ýa ýazýa ýa hozýär? Ol belli zat. Aňyrsyna düýbüne seretmeli. Tanýaňmy şol adamy aňyrsyny bilýäňizmi aňyrsyny? Ýok. Aňyrsyna düýbüne bilmeli. Kimler şolary terbiýeläpdir, nä, nähili ýadada terbiýeläpdir, nähili şolar adamyň imanyna, ynamyna girjek bolupdyrlar, nähili ýurdy oýlanjak bolupdyrlar, nähili ýurdy satjak bolupdyrlar, nähili näýärler. Olara arkaýyn jikme-jik geçseň bolýar üstünden. Nirde bolsaňyz janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Kemçilikler bar, bolaram, öňem bolupdyr, häzirem bolar, ýawaş-ýawaşdan düzeler. Ýagşy niýetde bolaýly. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýýär. Ýurdumyzy oýnatjak bolmaýly. Serhedimize berk bolaýly. Ýolbaşçylarymyza kepiniň uly asaýly. Diňe berýän aýlygy üçin däl, ýa gazanjymyz üçin däl, ýa-da edän berlen para üçin däl-de, ynamymyz üçin. Özümiz bary-ýogy bäş welaýat, bäş bäş şäher. Nireden nirä uçsaň onda öz samolýodyňyz bar, hezillik uçarga, öz pasportyňyz bar, öz döwletiňiz bar, öz radioňyz bar, öz telewizoryňyz bar, öz gazetiňiz bar.

Şt ýurtda ýaşap ýörüs. Jikme jik kemçiliklerini görüp otyrys. Gowy taraplaryny hem görüp otyrys. Kanada döwletiň Toronto şäherinde ýa başga şäherlerinde. Kemçiliksiz ýurt ýoga. Geliň şoň üçin agzybir bolaýlyň. Ýurdumyza gowanaýlyň. Men patgalimçilik etjek bolama. Men pasport üçin ýa ýurda baryp barmak, ýaşamak üçin zat üçin däl. Emma indiki nesil bar, nesiller bilsin.